Мондый ифтарларны оештыручыларның әйтүенә караганда, мәҗлесне шулай уздыру күпкә отышлырак та һәм җайлырак та икән. Беренчедән, үз өеңдә өстәл, урындык ташып мәшәкатьләнмисең, икенчедән, күп санлы туган-тумача, тирә-күрше белән дус-ишләрне кая утыртыйм дип баш ватарга да кирәкми. Савыт-сабасы да йөзләгән кешегә җитәрлек. Бөтенесенең күңеле шат, як быел инде менә сизеп торабыз, шуның хәтле бит инде халык сагынган, шуның хәтле инде менә халык та күп, без инде Тәравих намазларында нидән Казаннан кешеләрне яшьтек. Анда ике кәрдән хафиз безгә укыта. Анда да яшьләребез күп. Ульян өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта унбиш меңнән артык татар гомер итә. Моннан тугыз ел элек биредә яшәүче, төрле сәбәпләр белән ураза тота алмаган берничә эшмәкәр егет киңәшәләр дә шәһәрдә гомер итүче әби-бабайларны, ярдәмгә мохтаҗларны, кыскасы, өч йөзгә якын кешене шәһәр рестораннарының берсенә чакырып ифтар мәҗлесе оештыралар. Үзебез эш буенча,
здоровье буенча без бу ифтарларны тоталмыйбыз, уразаны тоталмыйбыз. Шуның өчен инде без шул шулай картларны дигән җәйләргә яшәп, шулар белән ураза үткәреп, ураза үткәреп, алар белән бергә догалар кылып, шуның шул уңай, уңайрак безгә булып килә. Димитровград эшмәкәрләренең мондый матур башлангычын башлыча хәләл ризык белән эшләүче ресторан җитәкчесе Рауль Сабитов та хуплый. Әллә ни зур керемле мәҗлес булмаса да, изге эшкә ярдәм итәргә кирәк, ди Рауль. Өченче майда без семьям белән җиз кеше җыеп үзебез утырдык. Шундый ук зур мәҗлес. Ул күңелгә ел буена зур тынычлык, рәхәтлек, биреп тора. Ә менә бу кадрларны без инде Ульян шәһәрендә төшердек. Өлкәнең Ак калфак оешмасы төбәктә гомер итүче туташлар һәм ханымнар өчен һәр чак ниндидер кызыклы чаралар уздыруы белән үз эшенә күпләрне җәлеп итә. Алар бүгенге чараны да гади авыз ачу мәҗелесе итеп кенә түгел, ә килүчеләргә ниндидер файдалы мәгълүмат биреп, динебез, милләтебез тарихына кагылышлы интерактив күргәзмәләр оештырып аңа тагын бер кызыклы төсмер өстәгәннәр. Сер түгел, совет хакимияте елларында динне кеше тормышыннан кысрыклап чыгарырга тырышканда да, авылларда әби-бабайлар, кача-поса булса да, ураза тотып яшәде. Әни инде коймак пешерә ди. Ул коймакның исе, ул аның ул коймакның яртысы бәрәңгедән булыр иде, яртысы оннан булыр иде аның гына. Аның тәме, без аны конфет кебек суырып тора идек. Без шушы ураза тота алмасак та, кечкенә чагында, шушы Охшар өчен, шушы тәмле исләрне иснәр өчен тора идек кечкенә чагында. Шундый кызыксына идек сәхәр ашарга торырга. Безгә инде ул кызык иде, анда инде әллә нинди җырлыйлар бар кебек шундый. Елап-елап тора идек, аннары инде шкулда уйлап йөри идең кешеләр ашаганда, мин ураза, шул хәлле кинәнеп йөри идек. Аш мәҗлесе башланыр алдыннан оешма рәисе Кәримә Алиуллина күптән түгел генә Бөтендөнья татар конгрессы уздырган Сабантуй батырына чиккәнсэлгем һәм Намазлык йөзгә аклык бөтенроссия конкурсларында катнашып җиңү яулаучыларга дипломнар, ә Ак калфак белән хезмәттәшлек итүче Татар мәдәният үзәгенә һәм Өмет газетасына Рәхмәт хатларын тапшырды. Ә бүген исә бу залга лаеклы ялдагы укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре һәм милли хәрәкәт ветераннары чакырулы. Быел без икенче мәртәбә үткәрәбез ифтар мәҗлесен. Унтугызынчы елны без бик зурлап үткәргән идек, һәрбер районнардан җыйган идек, бер җитмешкә якын хатын-кызларыбыз җыйган идек. Былтыр кызганыч үткәрә алмадык, ә менә быел безнең тоже бик күп үткәрә алмыйбыз. Җыйдык бик зыялы хатын-кызларыбызны, мөгаллимәләрне җыйдык, интеллигенция, депутатлар бүген безнең ифтар мәҗлесендә катнаша. Авыз ачу вакыты җиткәнче өлкәнең баш абыстае Асия ханым һәм шәһәрдә эшләүче мәдрәсә мөгаллимәләре өстәл артында утыручыларга ислам дине йолалары, бала тәрбияләү һәм гаилә кыйммәтләре кебек бүген бик мөһим булган темаларга вәгазь сөйләделәр. Мәҗлес азагында өлкәнең татар милли-мәдәни автономиясе, бүгенге ифтарда катнашкан һәр кешегә дә танылган вәгазьче, җәмәгать эшлеклесе Сәйдә апа Аппакованың Тузмый торган бүләк китабы һәм Бөтендөнья татар конгрессы чыгарган Тәрбия дәресләре дигән видеодискларны һәм өлкә ифтарына чакыру билетларын бүләк итеп таратты. Әлкәй ифтары быел да шәһәрнең иң зур спорт сараенда узды. Ул дүрт меңгә якын мөселман дин кардәшләребезне бер мәйданга җыйды. Бу көнне бер өстәл артына тирә-күрше төбәкләрдән дә йөзләгән кунак һәм өлкәдә эшләүче дистәдән артык милли оешма җитәкчеләре дә чакырылган иде. Татарларның зур аш мәҗлесендә өлкәнең элеккеге губернаторы Сергей Морозов һәм яңа сайланачагы Алексей Русских та катнашты. Өлкә белән уналты ел җитәкчелек иткән һәм татарлар белән нык хезмәттәшлектә булган Сергей Иванович күңелендә булган хисләре белән дә уртаклашты.